Haddehu Umar ibn al-Hattab radyýallahu anh fil hamri sebe merrat. Bi Ebu Mihjan hewr batyr adamyşdyr. Jeň meýdanyna girende öňünde adam durup bilmeýärmiş. Hem özüniň heýkeli batyrmyşdyr, özüniň jüssesi, göwresi ulukanmyşdyr. Hem ýüregi gaýratlymyş. Emma Hezreti Umar muny

Ahun bir ýurtdan bir ýurda gaçyp gitýär ýaňky batyr adam. Ahun şo mugada-da Jengi Gadysiýe yslamyň goşuny leşgeri bilen Sasany patyşaly Ýezdijird we Farmandihide oturan Rostemyň goşuny yslam goşuny bilen uly jeň meýdany Küfede Kahesefidin gapdalynda Kadysiýe diýen ýerde uly jeň bolýar. Ýedi-sekiz müň sahabalar şehit bolan ýerler. Ol batyr adam-da gaçyp şo jeň meýdanyna gelipdir. Hezreti Omar-da muny eşidipdir. Name ýazypdyr Musulmanlaň farmandehisinde oturana. Hezreti Omar musulmanlara Sa'd ibn Abi Waqqasy goýýarda, name ýazypdyr Ebu Mihjan barsa, şony zynjyrlap bir ýerde sakla diýipdir. Aýagyna zynjyr ur diýipdir. Aýagyna zynjyr urlup, muny otaga salypdyrlar. Uly jeň-de daşarda bar. Uly jeň-de daşarda bar. Jeňgi Gadysyýe jahanyna mäguz boldy. Aham Hazreti Sa'd bir ýara düşüpdir. Hazreti Sa'd şu farmandihiýde oturan musulmanlaryň başyna. Hazreti Omar şu musulmanlaryň başydy biberipdir-de. Ohuň bir ýarasy sebepli dynç almadan çürim, istirahatdan çürim öýe girip, ohuň ýokaryk çykyp, bir penjaradan ýöne etekli urşup duranlary gözlemek ýagdaýa girmeli bolupdyr. Bir öýe girip, şaýat-da bir niçe rowaýatlarda şu Kahy Sefidiň özüdi diýer. Ki, Ýezdijirdiňkidi, ozal Hosrow Perwiziňki. Oň ýaňky-da zynjyr urguly-la şo öýüň içinde. Weşteddel kitän festa'fahu westaqalahu fezeberahu weraddahu Oň aýagy zynjyrly batyr adam cydamaýan-da jeň meýdana giresi geldi. Jan bagyşla meni diýipdir. Iştiba etdim diýipdir. Men bir zynjyrym söz meýdana gireýin diýipdir. Musulman-la. Kalbynda iman gömüsge kakylgy bolansoň, özüne namys etýänmişdek zynjyryň eteginde ýatanlygyna. Iň ýaş oglan gursagyndaky imany çaýkanyp, aýagyna zynjyr urlupdyr, ýörüjek bolsa zynjyrly bilen bile ýörüýmeli, ýogsa eli açykmyşdy. Syzym-syrylar süýräp, hezreti Sada gaşyn ýalbarypdyr. Meni bir azat etjegiň meýdana gireýin diýipdir. Iman nury içinde çaýkanyp duran bolupdyr. Ýok diýipdir, hezreti Omar maňa name ýazdy diýipdir. Başarmaýan diýipdir.

Sen bir sogap iş etsene diýipdir. Onda näme iş edeýin diýipdir. Meň aýagymyň zynjyryny çöz diýipdir. Gulpy aç diýipdir. Allah üçin wäde berýän diýipdir. Eger ölmesem diýipdir, ýene gelip aýagymy zynjyra salaýyn diýipdir. Eger ölsem-de dinarsyňyz-la diýipdir. Fakala we ma ana we zalik. Ýok men muny başarmaryn diýipdir.

Mundan aňyrda ökünç boljakmy diýip kän goşgular okady. Fakalet raditu bi ahdik. Ohum dinana saýdypdyr. Bolýa Hudaý üçin wa'de berdiň men zynjyr çözeýin diýipdir. Zynjyryny çözüpdir. Etekde Hazreti Sa'dyň öz atyny minip bir elini naýza alyp, bir elini gylyç alyp Allahu ekber diýip, meýdana giripdir. Naýzasyny pyrlap-pyrlap, oýnap-oýnap, gylyjyny oýnap-oýnap baran ýerini ýaryp barýan Müsür mallary arka bolup. Ýigit özüni mälim eder işinde, gylyjyndan, zybanyna bellidir diýýär Magtymguly şa. Ýigit özüni mälim eden işinde gylyjynda, zybanynda bellidir. Sefiň sag tarapyndan sefiň arkasyna geçip sol tarapyna barypdyr. Soldan orta barypdyr. Ýakulun nas hada hada melek adamlar tanymandyr şu täze gelen perişdemi näme diýenmişdikler.

Eger men tanymasala gören adamlardan sorap göräň diýipdir. Gadysyýýäň gijesinde meni tanymadylar diýipdir. Men jeňe ýogsa girdim öwdedim diýipdir. Eger men ýene saklansam, biber meň başyma düşen bela, eger meni göberseňiz kafirlere ölüm nämedigini dadyraýyn diýipdir. Onuň hezreti Sa'd zinanasy hezreti Sa'dyň ýanyna barypdyr. Zinanasy hezreti Sa'dyň ýanyna barypdyr. Bu gün jeň meýdanyndan gürrüň merda diýipdir. Bir çaýyň maşynyna ärhili gürrüň etişýär. Ony men bir getir geň zat gördüm diýipdir. Men atyma meňzeş, Ebu Mihjene meňzeş, bidi diýipdir, zynjyrdydy diýipdir. Ahmdena Nasa aýdypdyr, Men zynjyryn açdym diýipdir. Ol at seň atyňdy we Ebu Mihjeniň de özüdi diýipdir. Ahmdena Nasa Ebu Mihjeniň ýanyna barypdyr.

Allah bilen ant bolsun diýipdir, eý Ebu Mehjen diýipdir. Öten agşamky, düýnki jeň meýdanyna girişiň menen diýipdir. Meň elim saňa şallak urmana barmaýar diýipdir. Meň elim saňa şallak urmana barmaýar diýipdir. Meň elim seni zynjyr etmäne-de barmaýar, sen azat diýipdir.

Ahyr çekiw alşyny gözläp, şundan owadan mysal Resulullah aleýhissalamyň derman sözüni ýeriden aýtmaly we ýeriden köklemeli musulmanyň kellesini ýaryp magzyna goýar ýaly. Belki kalbyny ýaryp imanyny goýar ýaly. Ola Resulullahyň sözi bide hezreti Omaryň zamanyndaky sahabaň gözi. Iman gazygyna kakygynlysy goýbermändir. Tüýs musulmanlar ýalňyşýar, iştiba edýär. Bir gün aýdýar, Rabbigfirli diýip, Hudaýa meni bagyşla. Nedir toba diýmek ýanmak günähden, tüzük ýolga ýüwürmek özgeräkden. Ýaradan Allah ýaşaýşyňyzy iman nurundan doly etsin.